Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Bellerin News vha tshi khou a vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Tshiimo tsha mufhiso wo kalulaho tsho no vha tshilapfu kha dzhango ḽa Afrika hu tshi vhambedzwa na miṅwaha ya fu-iṋa yo fhelaho, izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo ganḓiswaho kha Dzhenara ya Communications, Earth and Environment. Muṅwe wa vhaṅwali vha ngudo, Dokotela Vho Akintomide Afolayan Akintola u bva Yunivesithi ya Illinois Chicago, vha ri pfunzo ya vhadzulapo malugana na tshiimo tsha mufhiso wo kalulaho ndi ya ndeme u vhulunga matshilo a vhathu. Zwi tshee zwo ralo, vhaṅwe vhaḓivhi vha ri mpfu dzi vhangwaho nga mufhiso dzi ḓo fhira zwigidi zwa fu-iṋa ngei kha ḽa Nigeria kha miṅwaha ya fuṱhanu i ḓaho. Vha sedzulusa u bva Technical University of Munich kha ḽa Germany vho bveledza nḓila ntswa ya u ṱola mutakalo wa zwimela. Nḓila iyo yo ḓisendeka nga zwifanyiso zwa setheḽaithi, i shumisa maitele a vhuṱali a ṱhangelwaho u ṋetshedza data vhege iṅwe na iṅwe. U ya nga vhasedzulusi, Hezwi zwi ḓo thusa kha zwa vhulimi na u ṱanḓavhudza nḓivho malugana na u ḓiimisela ha zwimela kha tshanduko ya kilima. Tsedzuluso yo ganḓiswa kha dzhenaḽa ya Remote Sensing of Environment. Mapholisa vha Northam tshiṱirikini tsha Waterberg vho fara munna wa miṅwaha ya furarumbili zwi tevhela zwe ene na khonani yawe ya tshifumakadzini vha vha na dzikhakhathi dza muṱani hu khou pfi nga Musumbuluwo wa ino vhege. muhumbulelwa o ya ha uyo mupondwa he a ri a tshi ṱuwiswa a hana, u bva afho mupondwa a vho bva a yo eḓela nnḓa. Mupondwa o ri a tshi vhuya nga matsheloni a ḓuvha ḽo no tevhela a wana muhumbulelwa o mu lindela. O mbo ḓi vala a loḓela he a thoma nga u nwa tshidzidzivhadzi. A kona u vulela xasi phanḓa ha musi a tshi ṱoḓa u funga mentshisi uri vhoṱhe vha swele ngomu nḓuni. vho mbo ḓi thoma u lwela u ḽa mentshisi, he mupondwa a kona u u dzhavhula a u posa nnḓa nga fasiṱere phanḓa ha musi a tshi shavha a yo ṱoḓa thuso nnḓa. Vhadzulatsini vho kona u mu phalala, ha kwamwa mapholisa vhe vha namba vha vula mulandu. Muhumbulelwa o mbo ḓi londiwa u swika a tshi wanala, hune zwa zwino a khou pfi u sibadela hune a khou lindiwa nga mapholisa a haningei. U khou lavhelelwa u ḓivhonadza phanḓa ha Khothe ya Madzhisiṱaraṱa ya North Am malugana na mulandu wa ndingedzo dza u vhulaha.

before Northern Magistrate Court soon facing an attempted murder charge. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News muthatshelesi kha vha bvele phanḓa no ri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X Twitter khathihi na kha TikTok kana u ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshi ḓaho. Ndaa.